Mangwanani akanaka vazukuru vangu. Tasangana zvakare muchirongwa chedu chiya cheZarura Kids apo tinodzidzisana Ngano, nyaya, magariro edu kuZimbabwe. Asi ndisati ndaenderera mberi, ndoda kungokuyeuchidzai kuti musakanganwe to click the like button and subscribe button below kuitira kuti ndigoramba ndichikwanisa kukuudzai dzimwe ngano nenyaya nemagariro edu muzimbabwe kana ticheuka zvirongwa zvapfuura ndakakuudzai kuti muzimbabwe munotaurwa madialects akawanda zvakanyanya asi ini ndichangobata pamusoro pevashona izvi hazvireve kuti mamwe madialects haana basa kwete kana kuti mamwe madialects hataarikuridzire kwete asi kungoti pamusana pekuti nguva yatiinayo ishomanana zvakare Handikwanise kubata madialects ese muchirongwa chimwe chete. Saka ini ndoramba ndichingotaura pamusoro pevashona. Handitika? Saka nhasi toda kutaura pamusoro pemaroles mabasa. yevanhu vakasiyana siyana mumhuri. Vanhu vatiri kuda kutaura pamusoro pezvavo ndisekuru nambuya nababa namai nedangwe natete. Vanhu ivava ndovanobata musha wedu muzimbabwe. Vane maroles akasiyana siyana. Pachirongwa chino ndichangotaura maroles anokwana kuita mapfumbamwe chete 9 roles. Asi hazvirevi kuti ndizvo zvega zvavanoita. Mm -mm. vane zvakawanda zvavanoita asi ndangoti ndingobata bata pamusoro pemarolls anokwana kuita mapfumbamwe 9 rolls rol yokutanga yandichataura pamusoro pezvayo ndeyecounseling ah, iyo kai yakatooma yakatooma vazukuru vangu sokuti counseling yakaoma inoitwa sekuru vanoita counseling ambuya vanoita counseling baba vanoita counseling amai vanoita counseling dangwe rinoita counseling tete vanoita counseling nemalevels avo akasiyana siyana sekuru icounseling yemusha wese Ambuya icounseling yomusha wese kusvika nekunana sekuru vacho ivavo vanenge vachitongwa nana mbuya nekuseri baba haa ah, ndiwo muridzi womusha vanoita counseling chese chinge chichinetsa chinofanirwa kuti chipfuure nepana baba chichikurukuru amai supports baba amai havasi vanokakatana nababa ayo vanofanirwa kusabota baba pozoita dangwe dangwe renge richiita overseewo kuti vaning'ina ava vari kugara zvakanaka here vari kufamba zvakanaka here vari kuita tsika dzakanaka here kunzoko richibatsiro nekwazvo kozoti hehe musakanganwa kamadzitete ana tete ndo vakaoma manje sokuti vana vatete vanenge vachiti pese varipo ndipapi panosara vatete nekuvaroora nekuvaroora zvinotopfuura nekunana atete ana atete vanhu vanokudzwa chaizvo muchishona chedu panyaya dzecounseling vanorayira zvakasiyana siyana tozoenda ipapo panyaya yekurayira vana vedu vechishona vanorayirwa kubva vari vana vadiki vachitanga kungotanga kufamba kutanga kutaura kuitira kuti vakure vari vana vane tsika dzakanaka dzinoyemurwa dzinokudzwa vasaite vana vanoita umhondi kana umbavha kana kunyengedza asi kuti vave vana vanokurudzira rudzi rwavo kuti vanhu vanobva mumusha wakanaka unorayirwa saka kurayira kurayira vese vanhu vandataura ava vanobatsira panyaya dzekurayira ndokusaka tichiti kuafrica tinayo everyone's child vanhu vese ivava vanenge vachiumbiridza vachikura vana kuti vave vana kwavo pavanokura kuitira kuti remangwana tive nevana vanogona kuteerera vabereki vavo vagogona kushandazve nevamwewo vana kana vari kunze uko zvakanaka tozoendazve chimwe chavanoita vanhu vandataura mumusha is teaching skills vabereki vedu ndovanotidzidzisa maskills ese atinenge tinawo vamwe vanonge vachidzidzisa vasikana nevakomana kubika vasikana nevakomana kuveza zvese kana kuita mabusiness skills tinozvidzidza tichiri vana vadiki kurima kugarisana nevamwe zvakanaka because iskill you have to learn Kuva munhu anoteerera zvinotaurwawo nemumwe munhu and zvakare ugova munhu anokwanisawo kukwanisa kuchinja maitiro ako kuti ufadzewo vanhu vaunogara navo zvakare zvatinovaivo vandakuudza yavo vanoencouraja role modeling sokuti sekuru anokuudzai kuti handidi vanhu vanongofamba vachingorwa kwese kwese ivo havafambiwo vachirwa kwese kwese vatete vanokuudzai kuti handidi munhu anongoita makuhwa kuhwa rebu rebu rebu rebu rebu rebu rebu rebu kwese kwaunenge uri ivo havaitiwo makuwa amai vanokuudzai kuti handidi munhu anokwata kumba kudzimba dzevamwe vanhu pano wasvika wadya pano wasvika waba wadya kunge unonzi kumusha kwakumba kwenyaya ina chokudya ivavo vafamba vachidaro saka vanofundisa through role modeling saka vana vedu vanoguma vaumbika kubvira vari vadiki kudakara vatoo vakuru vagoguma vangoita sezvakangoita ana sekuru vavo and ivo vava ndakuudza ya rimwe basa ravo ravanoita ana mbuya nasekuru baba amai dangwe tete is to maintain peace and stability within the family Hapana chinhu chakanaka serunyararo mumusha vazukuru vangu. Kwete bungu zhuzhu kungogara yowe yowe yowe yowe kungotandanisana nemademo nematsvimbo ah zvokwauye ana tete nana baba nana amai vanodzidzisa vana kubvira vachiri vadiki kuti kurwa Hakusiriko kunoita kuti zvinhu zvinake asi kutaurirana ndokunoita kuti zvinhu zvinake. Vachikuudzai kuti tauriranai makaita sei. Zvakare vano they promote family culture and respect chinhu chinokudzwa chaizvo kuti ukataura kuti hey, inini ka ndinoera nzoka ini ndiri mandlovu ana mandlovu aiwa hatiite zvinhu zvakadaro ana mandlovu tinoita zvakadai ana mandlovu tinoita zvinhu zvakadai zvakanaka zvoga tichingozvikurudzira sokuti ndo mutupo wedoka saka tinenge tichida kuita promote the culture nerespect yefamily yedu ndinonyatsoyeuka kunyange baba wedu vari vatiri vana vadiki baba wangu vakanga vari munhu akabva kusouth africa achigara kuzimbabwe asi taitoziva kuti culture yekusouth africa yemaxosa yakamira sei sokuti vaigara vachizvitaura kuti aa ah, ah, ah, vanhu vekumusha kwedu havadi zvinhu zvakadai aa vanhu vekumusha kwedu havadi zvinhu zvakadai tinoita takada tichidai saka vanoramba vachingotidzidzisa kwete kuti vachiita zvekubata shamhu kutitandanisa kuti itai makadaro aiwa vanoita zvekutidzidzisa zvakanaka vachinyatsotsanangurira zvimwe zvachona zvizhinji izvozvo zvandiri kukudza izvi taizviudzwa mungano mufunge iyo story telling iyoyo musangoti story telling inoitwa muchishona inyaya chete aa vanenge vachida kudzidzisa zvinhu zvakanaka and the easiest way yokuti mwana ateerere is by telling a story and after telling a story you discuss the story ah mwana wotoona kuti ah, apa pakatsveyama apa ah, asi apa izvi ndo zvakanaka izvi ah, ichi ah, ichi hachina kubuda zvakanaka by so doing vana vari kutodzidza good role models and vari kutodzidza zvakanaka nokudaro ngano dzedu dzataitaura tatisingataure ngano dzakaipa dzokuurayana kana dzokuba kana dzokudini aiwa taitaura ngano dzakanaka And another thing ana baba sekuru mbuya tete nedangwe they promote love and respect for each other within the family hapana chinhu chinokunda kurespectana kunzwanana kudanana within the family muchirungu anoti charity begins at home kana imi mumba musingadanani imi mumba musina rudo for each other imi mumba musina respect for each other uchagona here kunoita respect vamwe vanhu in the outside world haugoni sokuti hauna kutombobvira wakazvidzidza muupenyu hwako kuti pane chimwe chinhu chinonzi respect for eh, anybody muupenyu hwako hakangodzidza kuti mbimbi ndoga ndini ndega ndinoda kungoita izvi ndini ndoga ndinoda kungoita izvi ayo hazvisirizvo isu tinopromota love and respect for each other within the family sokuti tinoziva kuti vashona vanoziva kuti respect nelove Ikatangira mufamily ichaenda ichiwedzera kana vana vakukura vakuenda munyika vanenge vachine that respect and love for each other because charity begins at home charity doesn't begin outside vanhu vasvika munyika ayo ebegins and war madifferences enyu paplatform iri amicable ine rufaro inokuaccepta izvi kana ndichiiti platform ka yava tinoita isi tinoita matare ekukurukura zvinhu zvichikurukurwa kana pachikurukurwa padare panotokurukurwa nyaya dzinoto dzakakura dzinorema asi hazvireve kuti vanhu vatovengana aiwa vari kugadzirisana kuitira kuti remangwana ribude zvakanaka nezvakare chekupedzisira chandangoti nditaure chatinoita isusu mashona kazhinji we respect hierarchy ah, hierarchy inokudzwa chaizvo tinoirespect sekuru kunyange vachembera sei vaa very frail and old we don't kick him around zvese naambuya kana baba kana amai aiwa tinoramba tichivapa chinzvimbo chavo tichingovati a ah, nhai soko chii chanetsa a ah, nhai soko kwakungonyarara kudai chiiko chiri kunetsa tinongoramba tichipa that respect nedangwewo tongoramba tichiripo that respect navatete vanhu zvinotonzi he vatete vomusha vasvika endo kana vatete vomusha vasvika vanenge vatosvikawo zveshuwa vachipuwo that respect saka isu tinorespecta hierarchy muchishona chedu kwete kungoti unoona vakuru vachiuya pamusha ivo wongotarira kurutivi wongoti they are wasting my time i want to go away ah i don't want to do this ah this is too remote too, too ancient i'm not for that aa ah, ah, hatidero ah, kunyangwe tisingafarire zvavari kutaura tinorespecta that hierarchy tovapa chinzvimbo chavo tovapa nguva yekukurukura isusu tichikurukurawo zvatinofunga kana kuti tinozoti kana tisina kunzwisisa zvavanenge vachitaura toenda kune munhu ari mukuru zvishoma pauri Unoti aah zviya zvaa zvichitaurwa naatete zviya mm, ini handinyatsozviona mushe ini zvakandiomera pakati nepakati tinozvitendera izvo zvekuita and at the same time vanhu mumusha vanokurudzirwa kuti teererai that hierarchy Kana muine zvamunoda kukurukura, kana kuti muine zvichemo, kana muine zvinonakidza, hairaki yainongoramba ichingoti kuende kunyangwa pamuchato chaipo vatete ndovanotanga kusumuka vachipemberera kuti ee taroorwa kana mwana wanzvadzi yavo yaroorwa yakuchata ndovanotanga kupururudza vakati ndezveduwo isa hairaki havasiriwo vari kuchata kani mukunde mukomana uyu mwana wanzvadzi yavo ari kuchata but the hierarchy ndivo tete vakuru ndo vanotonzi first wife vanobva vapururudza kuti nhasi ndezvedu we respect that hierarchy ukagona kurespecta that hierarchy uri mwana mudiki zvinoreva kuti kunyange muupenyu hunoenda mberi hatizoumba nyika yakazara mawomongas asi kuti tinoumba nyika ine runyararo nyika ine rudo hapana chinhu chakanaka kuti vanhu vagare munyika ine runyararo nenyika ine rudo nenyika inorespecta each others opinions and each others space kwete kungoda kungoti ndezvangu ndezvangu Ko ndiwe wega here munyika? Handiti pane vamwe kuti unzi munhu vamwe vaugere navo. Saka that has to be instilled in our children. Imi vazukuru vangu muchiri vana vadiki. Aya ndiwo mamwe emaroles anoitwa nasekuru nambuya nababa namai dangwe vatete ndomamwe maroles avanoita muchishona saka tinoakurudzira zvikuru sokuti tinoda kuti tirambe tiine nyika ine rudo nerunyararo kwete nyika yakazara umbimbi ndoga Humbimbindoga hauna kwahunotisvitsa veduwe. Handiti katanzwisisana vazukuru vangu? Kugarisana zvakanaka kwakanaka. Saka tinofanirwa kudzidza kugarisana zvakanaka. Asi kugarisana kwakanaka kunotangira mumba muna mai nababa nasekuru nhasi mbuya navatete tikagona kuteerera ivavo aa kunyange kunzoku kwako tinenge taashasha chaidzo sokuti tinenge tatodzidziswa kare kubva mumba tichiri vana vadiki ndinotendera nokuteerera kwakanaka kudai vazukuru vangu Tichadzoka zvakare nezvimwe zvirongwa zvinotevera, asi kana paine zvimwe zvamunoda kuti nditaure pamusoro petsika dzedu musanetsekane henyu munoudza ana amai nana baba kuti vanyore mumacomments section pasi down after this video kuti muri kudawo kumbonzwa pamusoro pechii ndigokutsanangurirai handiitika vazukuru vangu sokuti kuudzwa kwakanaka hanzi akukwenya nzeve ndewako saka tinozvirumbidza kuti a ah, pane vamwe vari kutoti kwinyowo nzeve vachitotiudza saka tinozvirumbidza vazukuru vangu muve nenguva yakanaka vazukuru vangu ndatenda thank you